Ma dann allgemenge gudde Moien. Ech begréissen Iech ganz häerzlech op dëser Pressekonferenz vun déi Lénk, wou mer eise Programm virstellen. Et ass en ëmfaassende Programm, et sinn 20 Kapitele mat insgesamt 565 eenzelne Punkten, 565 eenzelne Fuerderungen. Mer hunn en erschafft an engem relativ laangen a laangwierege partizipative Prozess. Dat heescht, mer hu viru ronn engem hallwe Joer domadder ugefaangen. Et waren thematesch Aarbechtsgruppen, aus deenen de Programm entstanen ass. Wärend dräi Méint hunn déi Aarbechtsgruppen un deenen eenzele Kapitele geschafft. Dunn ass de Programm Enn Mäerz un alleguer d'Membere verschéckt ginn an d'Memberen haten alleguer sechs Wochen, gutt sechs Wochen Zäit, fir en ze liesen, fir awer och hir Amendementer ze maachen, hir Suggestiounen ze maachen, hir Proposen ze maachen. An dat huet och funktionéiert, och ganz gutt funktionéiert. Et si iwwer 100 Ännerungsvirschléi vun eise Membere erakomm. An déi Ännerungsvirschléi, déi sinn nees erëm an d'Aarbechtsgruppe gaangen an an den Aarbechtsgruppen diskutéiert ginn an deelweis oder zum gréissten Deel esouguer och dunn an de fäerdege Programm integréiert ginn. Et sinn awer eng zéng Amendementer iwwreg bliwwen. wou sech d'Aarbechtsgruppen net eens waren, an déi hu mer dann zesummen op enger grousser Mitgliederversammlung, wou och jiddweree Member Droit de vote hat, diskutéiert ginn an tranchéiert ginn. Déi lescht zwou Wochen hu mer elo nach domadder verbruet, fir d'Mise en page ze maachen, fir kleng redaktionell Verbesserunge virzehuelen, Introen ze schreiwen. A sou weider. Ech fänken domadder un, well dee Prozess eis wichteg war. Mir hunn eis duerfir Zäit geholl an et ass och dat, wat fir eis am Zentrum stung, nämlech d'Participatioun vun eise Memberen. Duerfir muss ee sech Zäit huelen an de Memberen och Zäit loosse sech mam Programm ausernanerzesetzen an hinnen d'Méiglechkeet an de Raum ginn, sech och selwer anzebréngen. Den als Intro zum zum Programm kann ee vläit soen, datt déi alleréischt Säit e bëssen de Geescht vum Programm rëmspigelt an datt den Titel vun engem Vers vum Guillaume Apollinaire, deen dee mëtten am Éischte Weltkrich geschriwwen huet, an dat ass och e bëssen d'Ambitioun vun deem Programm, dee mir Iech elo hei presentéiere wäerten, a mengen och, datt zu Lëtzebuerg d'däischter Wolleken an deene leschte Joren, an deene leschte Jorzingten opgezu sinn. Déi onerdréiglech Ongläichheeten zu Lëtzebuerg sinn an deene leschte Jore weider gewuess. Gläichzäiteg erliewe mer d'Zerstéierung vun eiser natierlecher Ëmwelt, verbonne mat Klimawandel a Biodiversitéitsverloscht. An zu Lëtzebuerg stelle mer fest, an deem scheinbar esou räiche Land, datt ëmmer méi Leit dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn. An och Aarbecht schützt net méi virum Aarmutsrisiko. An all déi Zuelen hunn eng ganz besuergneserreegend Héicht entretemps Erreecht zu Lëtzebuerg och ganz besonnesch d'Fro vun de Wunnengspräisser, déi am Zentrum steet vun och där sozialer Kris, déi mer zu Lëtzebuerg erliewen. A wéi mer och dacks scho gesot hunn, Kanner zu Lëtzebuerg ass en Aarmutsfaktor, dee riskéiert, datt ëmmer méi Leit an d'Prekariséierung ofrutschen. A gläichzäiteg op der aner Säit si mer dat Land, wou esou vill geschafft gëtt wéi a kengem aneren. An d'Leit hunn, obwuel se e grouss Deeler dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, d'Gefill, datt se aus dem Hamsterrad net erauskommen. An dat ass fir eis och dat Klima vun der gefillter Onsécherheet. An 't ass déi Onsécherheet, déi mär an den Zentrum vun eisem Programm gestallt hunn. 't ass déi Onsécherheet, déi mer bekämpfe wëllen. Mer wëllen, datt Generatioune verspriechen, nämlech datt et deenen, déi no eis kommen, besser geet wéi eis selwer, wëlle mer erëm versichen, datt dat Verspriechen eng Bedeitung huet. Duerfir ass dëse Programm geschriwwen. Dat ass seng Ambitioun. Et ass en ambitionéierte Programm. wëll d'Stären nees ufänken a wëll de sozialen an ekologesche Fortschrëtt nees denken. An ech gi elo d'Wuert virun un d'Carole Thoma Rath an de Gary Diderich, déi virun allem déi Haaptpunkten ervirsträichen.
Merci Marc. Genau, mir wollten ufänken mat den Haaptfuerderungen, wou ech mat dem Thema Aarbecht wollt ufänken. Den Marc huet elo scho vum Hamsterrad Aarbecht geschwat. An ech mengen, dat ass och e Gefill, wat ëmmer méi Leit hunn, datt se eigentlech just nach liewe fir ze schaffen a schaffe fir ze iwwerliewen. Lëtzebuerg ass eent vun deene Länner, wou am meeschte real Aarbechtszäit geleescht gëtt, mat bal ronn 43 Stonnen d'Woch. Wann een dann nach dobäi rechent, wéi vill Zäit fir den Trajet drop geet, da si mer wäit ewech vu wéi ëmmer gesot gëtt 8 Stonnen den Dag, déi fir d'Aarbecht drop ginn. Gewënscht, gewënschten Aarbechtszäit bei de Leit ass no enger Etüd no éischter 36 Stonnen, dat wär e Minus vu 7 Stonnen d'Woch. An doduerjer, datt d'Leit eben esou vill Iwwerbeschäftegt sinn eigentlech an ze vill schaffen, dat geet natierlech dann och op d'Gesondheet, op déi mental Gesondheet, awer och op déi physesch. Virun allem, vue dass d'Leit gesinn hunn an der Pandemie, dass et och kann anescht goen an dass een, dass d'Liewensqualitéit eng ganz aner ass, wann ee manner gestresst ass a méi Zäit huet. Op där anerer Säit sinn awer och Leit, déi keng Aarbecht hunn oder déi ongewollt a Deelzäit musse schaffen. An en anere Problem ass, datt d'Salairen leider net déi selwecht Evolutioun hunn a mat dem selwechten Tempo klammen wéi d'Liewenskäschten, notamment natierlech de Logement, mee net just deen. An dat féiert dozou, wéi och de Marc et scho gesot huet, datt een hei zu Lëtzebuerg aarm trotz Aarbecht ka sinn. Mir hunn en Taux u Working Poor, dee bei 13 Prozent läit. Dat ass dee schlëmmsten, dee schlechteste Prozentsaz an der ganzer EU. An op der anerer Säit hu mer awer eng Produktivitéit, déi weider klëmmt a klëmmt, mee eeben déi Gewënner, déi doduerjer entstinn, déi kommen net bei de schaffende Leit un. A genau un deenen zwee Punkte wëlle mir eigentlech usetzen, eng Kéier op der Fro vun de Salairen an eng Kéier op der Fro vun der Zäit. Mir wëllen zum engen déi geréng Salairen héijen. Déi geréng Salairen, dat sinn déi, vun deenen ëmmer geschwat gëtt, wann wann ee wëll den Index manipuléieren. Mee onofhängeg dovunner interesséiert d'Patronat an verschidde Parteien sech wéineg dofir. Mir mengen, datt geréng Salaire mussen erhéicht ginn a mir wëllen dowéinst de Mindestloun direkt ëm 300 Euro héijen. Firwat 300 Euro? Da si mer op 60 Prozent vum Medianloun. Dat ass Deen Taux, dee gefrot gëtt vum Europäesche Gewerkschaftsbond, awer zum Beispill och an der Direktiv vun der EU-Kommissioun. Deen anere Punkt, dat ass d'Aarbechtszäit. Déi wëlle mär reduzéieren, zum engen duerch eng sechst Congéswoch, also fënnef weider Congésdeeg, déi agefouert ginn, an duerch eng etappeweis Aféierung vun der 32-Stonne-Woch, bis 2030 natierlech mat vollem Loun. D'Fro vun der Aarbechtszäitreduzéierung, déi ass voll an der Diskussioun, an anere Länner vill méi. Hei zu Lëtzebuerg, do probéieren d'Parteien nach gréisstendeels sech e bëssen dogéint ze sträuben, respektiv se maachen esou, wéi wann dat keen Thema wier. Déi eenzeg Partei, déi dat nach e bësse probéiert ze maachen, also an d'Diskussioun ze bréngen, dat ass d'LSAP. Mee do muss een natierlech soen, 2018 huet d'LSAP eis och eng sechst Congéswoch versprach a vun deene fënnef Congésdeeg, déi se versprach hunn, krute mer een. Dat heescht, wa se eis elo eng 38 Stonne-Woch versprécht, da kënne mer eis denken, datt net méi vill iwwereg bleift no de Koalitiounsverhandlungen. Dobäi weisen d'Etüden alleguerten déi Virdeeler, déi eng Reduktioun vun der Aarbechtszäit hätt. Ech gi lo net méi am Detail dorop an, Gesondheet, Gläichberechtegung, manner Stress, d'Leit sinn och net méi esou vill krank a sou weider a sou fort. Mee virun allem ass eng Reduzéierung vun der Aarbechtszäit och eng Fro vun der Ëmverdeelung. Eng Ëmverdeelung vun der Aarbecht op der enger Säit tëschent deenen, déi ze vill schaffen an déi gäre géinge méi schaffen, an natierlech eng Ëmverdeelung vum Räichtum, dee geschaf ginn ass an de leschte Joerzéngten duerch Produktivitéitsgewënner. A wa mer scho bei der Ëmverdeelung sinn, da komme mer och bei den zweete Sujet, nämlech déi klammend sozial Ongläichheeten. Och vun deenen huet de Marc scho geschwat. D'Aarmut klëmmt hei am Land ongebremst. Mir si mëttlerweil bei engem Aarmutsrisiko vun iwwer 18 Prozent. An de leschte Joren a Joerzéngte goufe sozial Prestatiounen desindexéiert, hunn doduerch u Valeur verluer. Eng neoliberal Politik huet och dozou gefouert, datt d'Steierlaascht ëmgedréit gouf, vun de Betriber a vun deene Leit, déi hiert Geld schaffe loossen, hin zu deene Leit, déi vun hirer Aarbecht liewen. An dat alles huet dozou gefouert, datt d'Ongläichheeten ebe weider geklomme sinn. Wann déi sozial Ongläichheete klammen, dat ass net just einfach ongerecht, et ass och net gutt fir d'sozial Kohäsioun. An et féiert och dozou, datt eng Gesellschaft manner resilient ass a méi en héijen ekologesche Foussofdrock. Dat heescht, et ass definitiv eppes, wat mer mussen erëm ëmdréien. Gläichzäiteg brauche mer och e staarke Stat, e staarke Stat an nächster Zäit, well et sti wichteg Investissementer virun der Dier, Klima, Logement, fir just déi ze nennen. An an all deenen Zäiten, Kann ech dir mol soen, ass et onverantwortlech, Steierreduktioune fir jiddereen ze verspriechen, wann ee weess, dass mer eigentlech de Géigendeel brauchen. Mer brauchen d'Suen, mer mussen d'Suen do huelen, wou se sinn, a mer musse gläichzäiteg den Hiewel usetzen, fir d'Ongläichheeten ze reduzéieren. An do si mir als déi Lénk déi Eenzeg, déi kloer a konkret Propose maachen an déi Richtung. Wat wëlle mer? Mer wëllen zum engen eng progressiv Verméigesteier, fir e Verméigen iwwer 200.000 Euro, wou dann och den Haaptlogement net mat agerechent gëtt. Mir wëllen eng Ierfschaftssteuer an direkter Linn aféieren, erëm aféieren, wou eng mat engem Taux d'exonération, also iwwer enger Ierfschaft vun 1,5 Milliounen. A mir wëllen d'Kapital nees méi besteieren, dat heescht d'Dividende voll besteieren a steierlech Entlaaschtungen op Kapital ofschafen, fir datt de Rapport tëschent wat d'Leit op hirer Aarbecht besteiert ginn a wat d'Leit besteiert ginn, déi vun hirem Kapital a vun hirem Geld liewen, fir datt dee Rapport erëm e bëssen ëmgedréit gëtt. An da ginn ech d'Wuert weider un de Gary, deen iwwer Logement schwätzt.
Voilà, d'Carole huet et gesot, de Marc och. Ech mengen, d'Ongläichheeten, déi ginn ëmmer méi an d'Lut. An dat Ass, weist sech och wann et ëm de Logement geet. Mer wëssen all, wéi wéineg Proprietären wéi vill hei am Land hunn, ob dat elo ass Land oder och Wunnengen, déi verlount ginn. An déi Tendenz, déi dominant Stellung vun e puer wéinegen, déi dann och domadder kënne spekuléieren, déi wäerte sech am Moment, dofir ginn et och schonn éischt Unzeechen, massiv ausbauen. Dat sinn déi, déi elo profitéiere vun enger Baisse an enger Stagnatioun vun de Präisser an déi sech dann nach méi opkafen an déi dat leider net opkafen, fir datt méi Wunnraum abordabel, accessibel wäert ginn, mee déi dat opkafen, fir nach méi op d'Präisser kënnen Afloss ze huelen. An deem Sënn widderhuele mär och an dësem Wahlkampf a mat nach méi Vehemenz, dass mer d'Immobiliespekulatioun musse bekämpfen. Mär hunn jo och, mengen ech, schonn éischt Saachen erreecht doduerjer, dass mer zënter laange Joren do dohannert sinn. Mee dat geet alles net wäit genuch, dat gräift ze spéit an dat hëlt och net a Kaf, a Betracht, wa Leit méi Wunnengen hunn oder méi Terraine hunn, déi se eidel loossen, da gëtt do absolut keng Progressivitéit an der Besteierung vu, voilà, vun deem Zoustand vu Spekulatioun. Dat ass eng wichteg Fuerderung, déi mär hunn. An ech mengen, ech soen Iech näischt Neies, Wann ech ech soen, a wéi enger, a wéi enger Situatioun mer eis befannen um Immobiliëmarché, wou d'Präisser stagnéiere respektiv esouguer erofginn, dat kéint jo eng gutt Noriicht sinn, wann op där anerer Säit net d'Zënsen esou massiv an d'Lut ginn, wat dann erëm déi schlecht Noriicht ass an déi am Endeffekt fir de Portmonnaie vun deene Leit, déi ugewise sinn op hiert Akommes, fir sech eppes fir ze wunnen ze kënnen ze bezuelen, am Fong keng Verbesserung duerstellt. Wëll d'Präisser gi jo erof, wëll och kee méi sech eppes ka kafen an deenen dote Konditiounen. Déi Leit, déi sech getraut hunn, en Taux variable ze huelen, net getraut hunn, déi, fir déi et quasi déi eenzeg Léisung war, fir kënnen eppes ze kafen, déi sinn elo konfrontéiert mat ganz héije Mensualitéiten, déi se all Mount mussen zeréckbezuelen. An dat Ganzt ass eng Spiral, vun där en effet just déi kënne profitéieren, déi am Moment ganz vill Suen op der Säit hunn, fir sech ëmmer méi unzëeegnen. Mir hunn déi Joer jo eis Propose gemaach, wéi een op déi Situatioun soll reagéieren. A mir widderhuelen do och eng Revendicatioun, wëll dat Ganzt féiert dozou, dass en d'Loyeren an d'Lut ginn, wëll elo vill méi Demande Bei der Locatioun ass, wëll vill manner Leit sech eppes kënne kafen, ginn d'Loyerspräisser an d'Lut. An dat ass de Moment, fir deen een eng e Plafonnement vum Loyer scho gebraucht hätt. Dat wär dat, wat eis elo giff hëllefen. An dat ass dat, wat esou schnell wéi méiglech muss kommen, wann eng nei Koalitioun ufänkt an d'Amt ze kommen a seng Prioritéiten ëmzesetzen. Fir eis ass dat eng absolut Prioritéit. Dat wierkt direkt. op dat, wat en d'Leit pro Mount ausgi fir ze wunnen. Do muss een net sechs Joer laang zielen, Mir mussen méi bauen, méi bauen, méi bauen, mee dat doten huet en direkten Afloss dodrobber. A mir hunn do jo och eng Gesetzespropositioun scho laang do leien a kinnten déi direkt ëmsetzen. Dat anert, wat een awer muss maachen, dat ass déi Leit, déi awer elo an déi dote Situatioun geroden, déi schonn e Prêt geholl hunn, déi brauchen onbedéngt awer eng Ënnerstëtzung, wann et drëm geet, déi Mensualitéiten opzefänken, déi se elo hunn. An do denke mär un e Modell vun enger Mutualitéit, wou all d'Proprietäre mat abezuelen an dorauser déi Leit, déi a Schwieregkeete kommen, eng temporär Ënnerstëtzung kënnen erauskréien, fir déi dote Kris eben ze iwwerstoen a fir net laangfristeg Konsequenzen ze hu fir déi Leit, awer och fir den Immobiliemarché a fir de Stat, vu Leit, déi musse verkafen, déi awer net kënne verkafen, well am Moment ebe kee keeft, déi dann total ënner Präis verkafen an déi dann an Iwwerscholdung landen. Alles dat muss ee verhënneren, ier d'Kand am Pëtz läit an dofir brauch een och do ganz schnell esou Hëllefe bei de Wunnengskrediter. Dann ass et eng aner Prioritéit, déi mär jo och nieft, déi mär och hunn, dat ass déi vum Klima an déi awer, wou mär eng, e ganze Programm ausgeschafft hunn, deen am Beräich vum, deen och an de Beräich vum Logement eragräift, deen awer och an dee Beräich eragräift, mat deem mer elo wäerte confrontéiert sinn, wou mer Am Hierscht riskéiere massive Chômage ze kréien am Beräich vun der Constructioun. Do gëtt vu 4 a 5.000 Leit geschwat, déi riskéieren an de Chômage ze falen. An do ass et d'energetesch Sanéierung, déi am Fong eng absolut Prioritéit muss sinn, wou och mer gesinn elo, datt verschidde Leit dat op, verschidde Parteien dat opgräifen, wat mer scho laang fuerderen, datt et, datt et eng staatlech Virfinanzéierung gëtt vun där energetescher Sanéierung, mee domadder geet et net duer. Et brauch en ëffentlechen Acteur, deen de Leit zur Säit steet an deen de Gemengen zur Säit steet, fir d'energetesch Sanéierung wierklech massiv no vir ze bréngen. Dat brauche mer fir d'Klimaziler, déi am PNEC virgesi sinn, wou mer wäit hannendra sinn. Dat brauche mer awer och, fir datt en d'Leit manner Sue fir d'Energie ausginn, wëll nieft dem Loyer ass dat jo och eng Charge, déi massiv an d'Lut gaangen ass an deene leschten, an deem leschte Joer, an dat muss een an d'Guide kréien. An do brauch een, dat ass en immens aarbechtsintensiven, eng immens aarbechtsintensiv Aufgab, fir eng energeetesch Sanéierung ze maachen, an do brauch et déi Leit, an déi däerfe mer elo net an de Chômage entloossen. Do muss elo e Programm kommen, fir datt déi energeetesch Sanéierung massiv ebe vun de Leit ëmgesat gëtt. Voilà, dat ass am Beräich vum Logement, vum Klima eis Haaptrevendicatioun. An da ginn ech d'Wuert weider un den David.
Merci Gerry. Esou wéi Der elo konnt feststellen a wéi Der och weiderhin wäert kënne feststellen, wann Der Iech e bësse méi mat eisem Wahlprogramm wäert beschäftegen, ass eise Programm e kloert Bekenntnes Fir sozial Gerechtegkeet a fir Klimaschutz, fir net ze soe Klimagerechtegkeet. An et ass och eng optimistesch Kampfuso fir am Sënn vun der grousser Majoritéit vun der Bevëlkerung géint eng Minoritéit déi ganz räich ass an u sech profitéiert op Käschten vun de schaffende Leit, vun der Jugend a vun all de Leit, déi net vu Gebuert un privilegéiert sinn. Natierlech hu grouss Proprietären, an de Gary huet elo grad vum Logement geschwat, Intérêt drun, datt sech näischt ännert an der aktueller Situatioun. Mee andeems mir d'Loyeren zum Beispill begrenzen, hunn d'Locatairen alles ze gewannen. Natierlech huet d'Grousspatronat all Intérêt drun, d'Leit mat engem Mindestloun ofzespeisen. Mee andeems mir de Mindestloun ëm 300 Euro eropsetzen, hunn déi schaffend Leit, déi ënnert de Loyeren an der Deierecht ze leiden hunn, alles ze gewannen. Natierlech hunn déi Räich, déi mat hiren deieren Autoen, mat hire Yachten d'Klima futti maachen, Intérêt, datt sech näischt ännert. Wie sech e grousst Haus ka leeschte mat Gaart oder vläit souguer Piscine, dee leit manner ënnert der Hëtzt, déi mer och lo grad erliewen. Bei 40 Grad an engem Appartementshaus, vläit och nach wann een an enger Betonswüst lieft, wee vläit och schonn en éierbaren Alter erreecht huet, oder grad ëmgekéiert bei méi klenge Kanner, Dat sinn alles Leit, déi eendeiteg méi ënnert der Hëtzt ze, an ënnert der staarker Hëtzt ze leiden hunn. Déi hunn alles ze gewannen, wann de Staat, wann de Staat staark géint de Klimawandel a seng Konsequenzen agräift. Natierlech hunn déi Räich och all Intérêt drun, keng Steieren ze bezuelen. Geet hinne jo och gutt, si kënne sech alles leeschten. Mee d'Leit, déi alldeeglech mat den alldeegleche Realitéiten op der Aarbecht, am Studium oder och am Chômage ze kämpfen hunn an déi ze bewältegen hunn, déi hunn alles drun ze gewannen, wa mer méi Gläichheet schafen. wann de Staat sech fir Gläichheet, fir Aarbecht, fir Ëmwelt a fir Bildung asetzt. Den 8 Oktober hunn all déi, déi keng Privileegien hunn, alles ze gewannen a kënnen en Zeeche setzen, andeems se déi Lénk wielen, d'Jugend, d'Fraen, déi schaffend Leit, all déi, déi net mam gëllene Läffel op d'Welt komm sinn, hunn alles drun ze gewannen, datt déi Lénk no de Parlamentswahlen gestäerkt erauskommen. An ech mengen, Dir hutt et verstanen an et steet jo och schonn op der Couverture vun eisem Programm. A mir weisen Iech et vläit e bësse méi op eng méi ästhetesch Aart a Weis. Eisen, voilà. Jo, jo. Dat geet an eisen Florino.